Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu obboleeyyan islaamaa hadha wanni isiniif dubbachuu barbaade waa'ee ibiddaati ibiddaati mallattoo nama beekumsa qabu ibsee ka'eeti inshaallah waa'ee ibiddaa isiniif ibsa haga beekurraa isiniif ibsa malee haga hin beekne homaa godhuu hin danda'u Usmaan bin Affaantu mallattoon nama beekumsa qabu waa saddeeti jira. Tokkoffaani qalbuhu ma'al khawfi jedhe. Qalbuhu ma'al khawfi warrajaa'i jedhe. Qalbiin isaa nama Rabbi sodaatu ta'uu, nama Rabbiin nama Rabbiin sodaatu ta'uu, azaaba isaa warrajaa'i nama isa kajeelu jannata isaa jechuudha.

waa meeqa nu barsiise waa meeqa as keessatti ilmii jabduu nu barsiise alhamdulillah rabbiin keenna galata isaa lakkoofnee hin fixnu inna allaha ta'aalaa katama sittatan fi sittatin rabbii waajaha waajaa keessatti dhoyse tokkoffaa katama ridaa fi xaaca

keessatti dhoyse wakatama salaata wakatama salaata alwusxaa fi salaati salaata alwusxaa jechuun salaata alfudlaa jechuun salaata caaltuu taate zuhriillee jedhanii kun asrii jedha eh, kan kan kan jedha as- as- ishaa'ii jedha kun kan jedha qiile qiileen jalli qilee akka jedhan sana jechuudha. kuuni kun kaan jedha kun kaan jedha rabbiin dhoysee jira jechuu wakatama yawma alqiyaamati fil ayyaam rabbiin guyyaa qiyaamaa guyyoonii keessatti dhoysee siniin jedha obboleeyyan islaama ni'maa rabbiin irratti oole keessaa sinitti hima tokkoffaan islaamummaan teennaa ni'maa rabbiin irratti oole tokkoffaan waajaha waajaha san keessaa tokkoffaan islaamummaa lammaffaan ammoo wal qura'aan qura'aana rabbiiti

ka waan dhoyse ka waayee waan takkaa cilmii saayinsistoonni haga ammaan argatiin baase jechuu walcaafiyatu afraffaan ammoo fayyaa fayyaa nageenya nageenya argatu jechuu nageenya akkuma rasuulli alayhi salaam osoo gabrillee isin bulchee lolan hawwinaa isa jedhe isin jechuudha waa sadii waliin deemti nageenya fayyaa mallaqa Kunniin sadan wal bira hin haftu. Nageenya argattee mallaqa yoo hin qabaanne hin miidhamte, hin cinqamte jechuudha. Birrii qabaattee fayyaa yoo hin qabaanne hagas maraa mitumaa siin gootu. Akkasi waan kana irratti quba takkattii qofaan dhibame wannoon borbaallee borbaallee beektanii waanuma isin beektaniin isin gorsaa ani waa dubbisuu jaaladha. Gurbaallee quba isaa tana takkatti hin dhiman. Akka malee dureessa bootaa inni hin dhaqin hin jiru. Garanaa garas dhaqee yaalamee yaalamee aakirarran maal jedhe edaa dunyaan tunumaa namaan gootu jedhe. Kanaaf sadan kunniin waliin deemanii inni shanaffaan ammoo wal ghinaa aninnaas namarraa duroomuu namatti hajamuu dhabuu. Kunniin ni'maadha namatti yoo hajamte namni si tuffata. Akkuma sahaabtichi tokko rasuula rabbii bira dhaqee waan haadhaami jennaan

abbaa rahmata mu'mintoota qofaaf rahmata godhu jechuun mu'mintoota qofaaf akkamiin rahmata godha jennaaniin wakaana bilmu'miniina rahiimaa dalagaa isaaniitiin galata isaanii galata galchaaf insha Allah waan isaan dalagan jechuu waan akkasii kennaaf kheyrii dalagan

nama si bira taa'ellee nama hamatu si duubaanillee nama hamatu jechuun akka ijaan fa'a nama xaqqasuu tokko beektanii anam mana kolfitanii osoo xaqqasee waan akkasii sunillee hama jedhama duubaan ka jaalalaan jennaan ka sunillee yoo karaa zinaan taateen ta'u akkasii kulli humazatiin lumazaa Nama akkanaa kanaaf halaakni sabate jedha Rabbiin yookaan ammoo haa sabatu jechuun wayiluun haa sabatu likulli humazatiin cufaan mootuu nama bira taa'ee nama hamatuu fi lumaza nama duubaan nama hamatu. Inni sun ka akkamiiti jedhee Rabbii hin himaa ramma kun. Alladii jama'a maalan

Fakkeenyaaf horiinuu bakka lamatti qoodama. Horiin tokko mutamayyizaadha waa adda beeka. Marguma dheedu kana margi gariin bar nama ajjeesa. Marguma kana fuunfatee ka dheedutu jira horiin gariin. Horiin gariin ammoo mutahayyiraa cadhiseetumaan dheedaa gaafa kan garaan bukokee hin du'a. Rabbiin nama waa adda baafatee waa hojjetu rabbiin nu haa godhu. Qabeenya nami- nama nama san akka horii dhama'aa sanii fakkeesse rabbiin. Yaxsabu anna maalahu saan se'a anna maalahu sila qabeenyi isaa kun abadi isa tursiisaa se'a jedhee rabbiin dubbate. Qabeenya kana Inni hin du'u se'e akkanuma akhladahu abar isa tursiisa isa se'e akkasuma fayya akkasumatti ibaadaallee quban qabu akkasuma jiraata. Yahsabu anna maalahu wa akhlada ammallee waan kanarratti durbillee durbillee bakka lamatti qoodamti dubarri jechuudha bakka lamatti qoodamti dubarri. Takka mutamayyizaa takka mutahayyiraa jedhamti. Suni ka yoo dhiirri yoo itti dabalame hin ulfaawu jetteetiin adda beeytu dhiigni laguu yoo itti dhufu hin ulfaawu jettee ta adda beeytu. Takka ammoo akkuma rabbiin uume kanatti jedhisteetumaan hin ulfaawu lakki rakkoo hin qabu jennatti dabalame jetteetumaan itti dabalamtaa gaafa kaan garaan isii ati maa waa ati illee kun maniyyi itti nayite isaan teettee dhiqaatu ulfoofte. Akkas akkas dubbii dubbifnu akkana adda qooda miti jechuu barbaadeeti. Amma tafsiira sanitti deebi'a. Kallaa haqqaan haa dhoowwamu namichi kun haa dhoowwamu waan akkanaa kanarraa haa dhiisuu yookaa sabatee jira. Layuun bazanna wallaahi namichi kun ni darbama jedha rabbiin. Layuun bazanna fi huxama azaaba caccabsituu keessatti darbama namichi kun jedha rabbiin. Huxama jechuun Azaaba ufiillee wal caccabsitee nama isii keessa seenillee caccabsiti jechuudha. Huxama wamaa adaraaka mal huxama nabiyyanaa Muhammadiin maaltu si beeksise? Huxamaa jechuu caccabsituu ka jedhu kana maaltu si beeksise yaa nabiyyanaa Muhammad jedhee rabbiin itti hime.

Qaama namaa keessaa akka malee laaftuun onnee namaati. Qaama namaa keessaa akka malee kan nama dhukkubu yoo waa isa tuqan qaama namaa keessaa amma yoo waa warreen waraanan dhukkubuunu qaama namaa keessaa laaftuudhallee yoo waa isa tuqanillee akka malee nama gubdullee af ida onnee namaa tana jedhe rabbiin ammallee onnee namaa qalbii namaa tanatu shirkii fokkattuu fi gaariillee taqabattu isiidhaa fi rabbiin dubbate.

Hoo'i illee akka gama hin baane godhan, qorri illee akka achi keessa hin seenne godhan. Qilleensi jechuudha. Qilleensi illee achi keessa hin seenu akkasuma achuma keessa gubatan jechuudha. Fi camadin mumaddada maaliin cufamti? Utubaa fi camadin mumaddada diriirfamaa dheeraa ta'e ta akkasiitiin cufamti. Utubaa mana yoo cuftu wayii immoo fa'a utubaa xiqqishaa wayii xiqqaata baname. Ka akkasii banamuu hin danda'u ka akkasii saniin cufaman jechuudha. Eh, Waan kanarratti Rabbiin wa'idhaa araada Allaahu an yadkhula ahlun naari fin naar warra jahannamii jahannamii yoo seensisuu barbaadu Rabbiin dhaamsa kudhan dabarsa malaa'ikatti dhaama Rabbiin tokkoffaan maal inni udkhuluuhaa laa tamuutuuna fiihaa abada jahannamiin keessa seenaa yoomiyyuu achi keessatti hin duutanii walaa tahyawna walaa tukhrajuun hin baafamtan hin jiraattan achi keessaa illee hin baafamtan jedhan ammallee isii lammaffaa keessatti maal jedhaan fuduu fil cadaabi laa raaxata lakum jahannamiin seenaa raaxaa hin qabdan achi keessatti sadaffaa keessan maal jedhaan ya'isuu min rahmatii rahmata rabbi jarraa garaa muradha jedhaan afraffaa keessatti udkhuluuhaa fil hammi wal ghammi wal huzni abadaa

Dhugaatiin keessanillee maal jedhaan alhamiin bishaan oowwa yoo asii gad dhugan madhimaan isaanii kana cicciree ka jalaan baasu kana jechuudha. Wamihaadukumu naaru moonaan keessanillee wanni isin haguugullee ibidda jedhaan rabbiin.

kurnaffaa keessatti ammoo ittabactumu shayxaan isin shayxaana hordoftan wa arattumu duniyaa duniyaa filattaniiti feetanii wa taraktumu alaakhira aakhiraa dhiistanii fahaadaa jazaa'ukum kuni galata keessanii jedhan kanaafuu inshaa allah jabaadha ibaadaa keessatti jabaadha jadhistanii tumaanii uf wallaalaa wallaalaa hin ta'ina akkasiniin jedha dhiira wallaalaa durbuuf durba wallaaltuun ta'inaa zulmiin hadha waan qabamtu sitti hin fakkaatu malee firaa'aunaa faati ummanni ummanni samuudii fa'a ima halaakame ima halaakamee jajjabaan meeqa muluu qabrii jira kanaaf jajjabaadhaa siniin jedha aalima meeqatu jira bara aakhiru zamaan ka amma ijoolleen banaataa kan tiktookii jettanii gara naa garasiin osoo kheyrii yoo irratti dubbattanii hoo asii qullaa kaan jettanii kaan jettanii wallaahi sitti fakkaata malee in salphatta wallaahi inshaa allah jiruun duniyaa dheertuu fakkaatti malee dheertuu fakkaatti malee ammaayyuu argaa jirra waan rasuuli rabbii dubbatan hundayyuu argaa jirra qiyaamaa mallattoo qiyaamaa rasuuli nu dubbatan hunda arginee jirra inshaa allah daddafaa toobadha daddafaa uf beekaa hin salphatinaa isiniin jenna jabaadhaa

Asumaan boontu. Asumaan nama tuffatinaa jedha. Ka akkasii nama tuffatu hin jiru. Sheekaa jedhan. Sheekaa jedhan sheexaanni waanyoo qoodeefii jedhan. Dubartii ammoo hama qoodeefii jedhan. Boona ammoo warra mangistarraatanyaa moo maal jedhan kana afaan Oromoo fi Amaariffa walitti illee laaqee hojjetaa hojjetaa mootummaa kanaaf qoodee jedhan. Akkasii hin salphattanii uf ji- uf- uf jijjiiraa siniin jedha insha allah wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu yoo rabbi jedhe ka itti aanullee wal arginaa gorsa an jabarse kana amaanaa rabbi isinitti haa ta'u dhageeffadha irraa baradha mushaarakaa nu godha gara ka- gara- gara- gara naa garasi sheer godha yoo isiniif hin taane ammoo sabaskiraabillee hin godhina sheerillee hin godhina mulaahazaa dogongora yoo qabaadhe anillee fa in khaxa'tu fa minnii fa min ashayxaan dogongora ofirraa nama ta'ee namni dogongorre hin jiru dhiifama na hoffolchitanii keessaanillee insha Allah komii qabdanillee naa barreessitanii insha Allah waliin jirraa waa'ee fayyaa irrattillee kan isiniif dhiyeessu ta'a jabaadhaa namalleen arrabsinaa Namuma fedhe illee hin arrabsinaa namni waan fedhe haa haasahu garuu maal godhan silaa jecha namaa irraa namni nagaan ba'u nabiyya naamuunsatu jecha namaa dadhabe yaa rabbi kee jecha namaa narraa dhooggi jennaan anumaanuu waa jedhe bara ilmi namaa jedheera jedha rabbiin muusaan akkasii jabaadhaa sinin jedha rabbi kheyrii keessa sinaa jiraachisuu wal agarraa kanutti inshaa allah yoo rabbi fedhe